Газиз тавышлар. Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Нәкый сәнгать чыгышы. Халык әдәбияты турында.
Хөрмәтле радио тыңлаучы иптәшләр! Халык әдәбияты, халык авыз иҗаты. Миндә аңа мәхәббәт бигрәк тә бөек шагыйребез Габдулла Тукай аркылы уянды. Аның Шүрәле, Кәҗә белән сарык, Су анасы кебек матур әсәрләре халык әдәбиятына корылган иде. Шул ук Тукай Халык әдәбияты дигән лекциясендә аның әһәмияте хакында сөйләсә, Халык моңнары дигән җыентыгында Үзенең яраткан җырларын да җыеп бастырды. Мин үзем бала чагымнан ук Тукайга ияреп шигырьләр яза башлаган кебек, аның йогынтысы белән үзем дә шул чактан ук табышмак җыр-макальләр җыя башлаган идем. Бу эш башта шулай халык әдәбиятын ярату, аның белән мавыгу төсендә башланган булса да, бара торгач һәм үсә-үсә, миндә бу эшкә җитди караш һәм әһәмият бирү уянды. Чынлап та, әгәр дә мин үземне шагыйрь һәм татар язучысы димен икән һәм аңа хезмәт итәм икән, үзем дә бу халыкны яхшы белергә тиеш түгелме? Кем соң ул татар, нинди халык, ни белән яши, күңеле ни белән тибрәнә? Мин аны яхшы беләмме? Белмәсәм, мин ничек аның язучысы була алам да ничек аның Күңел кылларын тибрәндерә алам. Димәк, мин язучы булыр өчен иң элек халкымның тормышын, ни белән яшәвен, аның телен, күңелен, зәвкын, нәрсә яратып, нәрсә яратмавын, тарихи мирасын яхшы белергә тиешмен. Моның өчен бердәнбер чара, аның үз авыз иҗатын өйрәнү. Бу иҗат исә үзе бер киң дөнья. Ул аның җыр, көй, бәетләре, әкиятләре, макаль, табышмаклары, такмак такмазалары, мифләре, хорафәтләре, легендалары, мәзәкләре, ул аның фразеологиясе, ышанычлары һәм башкалары, кыскасы, халык әдәбияты, ул аның тел казнасы, моң казнасы, күңел казнасы. Бу, аның тарихи агып килгән яшәү елгасы. Бу аның кайгысы, шатлыгы, өмет һәм теләкләрен чагылдырган Тукай әйткән сихырлы көзгесе. Чыннан да язучы булыр өчен миңа иң элек шул сихырлы көзгене кулга төшерергә кирәк түгелме? Теләсәң Пушкинны, теләсәң Тукайны алып кара. Алар халык әдәбиятына чиксез мәхәббәтләре аркасында шул сихырлы көзгегә ия булганнар. Шул юл белән халыкның тойгысын, нечкә кылын сизгәннәр, йөрәген аңлаганнар. Шул юл белән халык шагыйрьләре булып җитешкәннәр. Чынлап та, үз халкыңның чын телен, чын күңел тормышын белмичә, өйрәнмичә торып, ничек инде үзеңне шул халыкның язучысымын дип йөрергә кирәк? Шулай итеп, мин язучы булуым белән берлектә халык әдәбиятын, аның авыз иҗатын җыю, телен өйрәнүне бервакытта да туктатмадым. Ярты гасыр буена алып барылган бу эштә фольклор буенча бик күп материал тупланды. Шулардан кайберсен өлешчә мәйданга чыгару йөзеннән элегрәк җырлар, балалар фольклоры, табышмаклар китабы чыгарган идем. Соңгы вакытта Макальләр томы чыгардым. Халык әдәбиятын һәм тел өйрәнүне мин үз иҗатым белән берлектә һәм аралаш алып барам. Еш кына вакытта үз әсәремне язудан тукталып, мин фольклор өстендә утырам. Халыкның авыз иҗатына, аның тел культурасына ни дәрәҗәдә әһәмият бирүемә шушы факт үзе үк җитәрлек дәлил була алыр дип уйлыйм. Халык иҗаты, Идел шикелле, илебезне сугарып агып яткан киң һәм үзешчән иҗат. Мин һәрбер әдипкә, һәрбер шагыйрь, һәрбер композиторыбызга, һәрбер җырчыга, актерга, художникка, һәрбер үзешчән сәнгать кешесенә бу иҗаттан авыз итәргә, аның бетмәс-төгәнмәс көченнән көч алырга яки бу сихерле көзгегә вакыт-вакыт карап алып, халык күңелен күрергә, шул көзгедә үзеңнең урыныңа да күз салырга киңәш бирер идем. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.